Ӕртыккаг сӕр Йесо ногӕй бацыди синагогӕмӕ. Уыди дзы, йӕ къух хуыскъ кӕмӕн уыди, ахӕм адӕймаг. Йесомӕ сӕ цӕст дардтой, кӕд ӕй сабаты сдзӕбӕх кӕнид, зӕгъгӕ, цӕмӕй йӕ фӕзылын кӕной. Йӕ къух хуыскъ кӕмӕн уыди, уыцы адӕймагӕн Йесо загъта: Рацу адӕмы размӕ. Ӕмӕ сӕ бафарста. Сабаты хорз кӕнын ӕмбӕлы ӕви ӕвзӕр? Уд фервӕзын кӕнын ӕви йӕ фесафын? Ӕмӕ ницы дзырдтой. Йесо сыл тызмӕгӕй ахаста йӕ цӕст Сӕ зӕрдӕтӕ кӕй ныддур сты, ууыл хъыг кӕнгӕйӕ, ӕмӕ загъта Санкулӕн: «Радар ма дӕ къух!» Уый радардта йӕ къух ӕмӕ йын сдзӕбӕх. Фарисейтӕ рацыдысты, ӕмӕ уыйадыл Ироды фарсдарджытимӕ уынаффӕ кӕнын райдыдтой Йесойы цы амалӕй амарой, ууыл. Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтимӕ араст денджызмӕ. Йӕ фӕдыл бирӕ адӕм ацыди Галилейӕ, Иудейӕйӕ, Иерусалимӕй, Идумейӕ, Иорданы фаллаг фарсӕй Тир ӕмӕ Сидоны алфамбылайӕ. Ӕрцыдӕм бирӕ адӕм, цы хъуыддӕгтӕ аразы, уыдоны тыххӕй куы фехъуыстой, уӕд. ӕмӕ йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн бафӕдзӕхста бӕлӕгъын цӕттӕйӕ дарын, утӕппӕт адӕмӕй куыд нӕ ныцъцъист кӕной, афтӕ. Уымӕн ӕмӕ Йесо сдзӕбӕх кодта бирӕты ӕмӕ йыл ӕппӕт рынчынтӕ ӕппӕрстой сӕхи, цӕмӕй йыл бандзӕвой. Ӕнӕзӕгъинӕгтӕй уӕй куы федтой, уӕд-иу йӕ разы сӕхи аппӕрстой дӕлгоммӕ ӕмӕ хъӕр кодтой: «Ды Хуыцауы Фырт дӕ!»
Фӕлӕ-иу сын Йесо бардзырд радта, цӕмӕй ма дзурой, чи у, уый тыххӕй. Уый фӕстӕ Йесо ссыди хохмӕ ӕмӕ басидти, йӕхи кӕй фӕндыд, уыдонмӕ. Ӕмӕ йӕм ӕрбацыдысты. Сӕ дыууадӕсы дӕр сӕвӕрдта апостолтӕй, цӕмӕй уой йемӕ, ӕрвита сӕ Хуыцауы ныхас хъусын кӕнынмӕ, Уа сӕм адӕмӕй дӕлимонтӕ суырны тых. Сӕвӕрдта Симона ӕмӕ йӕ схуыдта Петр. Зеведейы фырт Иаковы ӕмӕ уый ӕфсымӕр Иоанны ӕмӕ сӕ схуыдта Воанергес, ома ӕрвынӕрды фырттӕ, Андрейы, Филиппы, Варфоломейы, Матфейы, Фомайы, Алфейы фырт Иаковы, Фаддейы, Симон Кананиты ӕмӕ Йесойыл гадзрахатӕй рацӕуӕг Иудӕ Искариоты. Йесо бацыд хӕдзармӕ. Уыйбӕрц адӕмтӕ ӕрымбырд, ӕмӕ Йесойӕн йӕ ахуыргӕнинӕгтимӕ бахӕрыны фадат дӕр нал уыди. Йӕ хӕстӕджытӕ уыдӕттӕ куы фехъуыстой, уӕд ӕмӕ цыдысты ӕркӕнынмӕ, уымӕн ӕмӕ айхъуыст йӕ зонд фӕцыди, зӕгъгӕ. Иерусалимӕй ӕрцӕуӕг динамонджытӕ дзырдтой Веелзевулы дӕлбар у, зӕгъгӕ, ӕмӕ дӕлимонты суры дӕлимонты ӕлдары хъаруйӕ. Йесо сӕм басидт, ӕмӕ сын райдыдта фӕсномыг ныхӕстӕй дзурын. Хӕйрӕг йӕхӕдӕг йӕхи куыд хъуамӕ расура? Паддзахад куы ныддихтӕ уа, Ӕмӕ йӕ адӕм кӕрӕдзи ныхмӕ куы фӕуой, уӕд уыцы паддзахад нӕ фӕлӕудзӕн. Хӕдзар дӕр куы ныттигътӕуа ӕмӕ хӕдзаронтӕ кӕрӕдзи ныхмӕ куы фӕуой, уӕд уыцы хӕдзар дӕр нӕ фӕлӕудзӕн. Уӕдӕ кӕд хӕйрӕг йӕхи ныхмӕ тох кӕны, уӕд ӕрцыд йӕ кӕрон. Никӕй бон бауыдзӕн тыхджыны хӕдзармӕ бацӕуын, ӕмӕ йын йӕ дзауматӕ рахӕссын раздӕр уал тыхджыны куы нӕ сбӕтта, уӕд. Ӕрмӕст дын уӕд фӕкъахдзӕн йӕ хӕдзар. Ӕцӕг уын зӕгъын, адӕмӕн хатыргонд уыдзысты ӕппӕт тӕригъӕдтӕ ӕмӕ алы хуызы фауӕнтӕ. Фӕлӕ сыгъдӕг уды чи рафауа, уымӕн мыггагмӕ дӕр нӕ уыдзӕни хатыр, уыцы тӕригъӕды тыххӕй азымджын уыдзӕни мыггагмӕ. Йесо афтӕ уый тыххӕй загъта, ӕмӕ дзы дзырдтой, ӕнӕзӕгъинаджы дӕлбар у, зӕгъгӕ. Ӕрцыдысты Йесойы мад ӕмӕ ӕфсымӕртӕ. Лӕууыдысты ӕдде ӕмӕ Йӕм фӕдзурын кодтой. Йӕ алыварс бирӕ адӕм бадти. Йесойӕн загътой: «Дӕ мад, де фсымӕртӕ, дӕ хотӕ лӕуынц ӕдде? ӕмӕ дӕ агурынц. Йесо сын дзуапп радта. Чи сты мӕ мады мӕ ме фсымӕртӕ? Ӕмӕ йӕ алыварс бадджытыл йӕ цӕст ахӕсгӕйӕ загъта. Мӕнӕ мӕ мад ӕмӕ ме фсымӕртӕ. Уымӕн ӕмӕ Хуыцауы фӕндон чи ӕххӕст кӕны, уый у ме фсымӕр, мӕ хо ӕмӕ мӕ мад.